hello everyone saka mulast video medu takataura about an input tag tobva tadzidza kurestyla tichiisa mastyles um, in the past videos we learned mabasics ehtml tobva tadzidza mabasics ecss

web page redu richiva interactive for example if someone clicks a button ndorakuunza functionality iyaya yeah, yekuti zvo kana ukaclicka button paitike something uye inotibatsira zvinhu zvakawanda ndo yatichazoshandisa again kuinteracta nedatabase redu kana takuda kuseva zvinhu mudatabase takuda kuisa functionality yekuti zvototi munhu akakomenda comment yedu inochengetwa mudatabase and so on saka for now let us start by learning mabasics ejavascript tichadzidza mabasics kuno and muchaona kuti muchaenjoya more about javascript because maakutanga kuchinyatsodzidza about how a program works makunyatsodzidza about programming zvinoitika zvinoitika mucomputer kuti izvo tizova neoutput yezvinhu zvatinodi zvatinoona saka chekutanga pana ill create a new file sofa because iko notoda kumbosiyana nezvatatichiita izvi timbotanga kudzidza mabasics ejavascript saka izvi tichambozviisa ndichacreata a new file here ndobva ndariti reads and go to javascript dot html so javascript dzedu dzinongouya muhtml medu munomu just like zvimwe but iko zvino tichazodzidza more about it kumberi makuzoona kuti tinodzi apply sei but now toda kushandisa inonzi a script tag like matags ata tichingoshandisa nguva yese this one will be called a script tag saka regedzei titange taisa boiler plate yedu like this tinobva tapa heading yekuti learning javascript like this and tosaver uh, rekedza tirane this toti open life saver so far hapana chinhu chiri kubuda kunze kwetaito yedu iyi yatadi yataisapa and chekutanga chandinoda kuita ndinoda ku isa regedzai tingoisa heading tobva taisa h1 tobva tati learning javascript like this and saka tatizvo tinoshandisa escript tag And script tag redu tinoriisa pai? Tinoriisa mu body but kwekupedzisira after zvimwe zvese zvinhu zvapera kuiswa kuno kuzasi ndokwatinouya tobva taisa chi script tag redu like this tobva tadai so. Saka chese chatakunyora mu the script tag It's what? It's JavaScript. And as you know, each and every programming language ine ine manyorerwo ayo yainoitwa akasiyana kunoko html kama muchiona tatichinyora tichiisa matagi nechi nechi kunoko kune zvako muchazonzwisisa mberi but so far nhasi ndoda kuti mutevedzere zvanei ndichingoita tichazotanga kuexplaina in the next tutorials kuti munyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei saka iko ndoda kuti mungonyora kuti alert mobva maisa mabrackets like this and

kokupedzisira and you save and the moment yandaseva kana maona paita chipopup chabuda panapa chakati this is a message from javascript saka each time yandino reloader this page chipopup ichinobuda ndinofunga mapopup ayo makamaona pakawanda popup rinouya kana paita message yakanzi alert but now apa pazviri kubuda this alert uyu now is your first javascript yawadi yawanyora iri kuitisa unokwanisa kuzviita kuti zvibude after a person aclick a button let us do that muone kuti zvinoshanda sei saka tototaisa button redu pana papa ngatimbobvisai izvi zvatanyora papa izvi tobvisa takadai ndoda kuti muuye mobva manyora kuti um, function mobva mati uh, button ah no iko zvino ngatimbomira kuita this way ndoda kuti muuye pana mungoisa button renyu handisida kunyanya kuconfuse estereki saka tikaisa button tobva tati click me like this tikaseva tine button ingono tikariclick hapana zvarinoita then button redu and rinotora an attribute inonzi on click and muhtml saka chese chaunoisa tikaisa on click chese chatikuisa mumacots umu maon click ijavascript again dzese dzatambodii dzatambisa kusaka toda kuti tingonyora same statement ratambonyora paipaya but tichirinyora riri mukati memacots umu handi tikadai since taisa madouble coted muno mukuti macots edu ashandi futi muno mukati takuisa masingle cots because tikaisa futi macots let's say taisa madouble cots again yaakutora izvi zviri mumacots izvi mumacots mahazviso zvatiri kuda toisa masingle cots panapa tobva tanyora tatati you have clicked me like this and we save saka this time ai tikaclicka ichiita the same zvainge ichiita patati chireloada page redu regedzai tione click you see now yaakubudisa chi chichi